Ирыстоны кӕмттӕ амӕй-ай рӕсугъддӕр, бӕркадджындӕр ӕмӕ цымыдисагдӕр хӕххон зӕххытӕ. Ӕрдзон ӕгъдауӕй нӕ хӕхбӕстӕ у аргъӕутты бӕстӕ, фӕлӕ ма уыимӕ аргъауы хуызӕн у нӕ рагон ӕрдхӕрӕны истори дӕр. Дард незаманты, Нарты, Даредзанты ӕмӕ Царциаты номӕй чи баззад кадджыты, уыцы рагон фыдӕлтӕ ацы хӕхбӕсты куы рцардысты, уӕд, ӕвӕдза, уыдон цавӕр ӕмбисонды адӕм уыдысты. Куыд диссаг уыдысты сӕ къухӕй конд дзаума, куыд диссаг уыд сӕ дунембарынад ӕмӕ сӕ дӕсныйад алы хъуыддаджы. Арф хъуыдытыл нӕ ӕфтауы нӕ адӕмы фӕлмӕй ӕмбӕрст рагон истори. Нӕ рагон фыдӕлты ӕгӕрон лӕгдзинад ӕмӕ ӕнӕбасӕттон ныфс. Уыдон, алы кӕмтты тӕккӕ бӕрзӕндты, Айнӕг къӕдзӕхты ӕнӕбафтгӕ лӕгӕтты амадтой диссаджы фидӕрттӕ, мӕсгуытӕ. Уыдон, ӕмбисонды ӕхсарады вдисгӕйӕ, карз тохы цыдысты цыфыддӕр знӕгтимӕ, фӕлӕ уӕддӕр никуы никӕмӕн радтой ацы хӕхбӕстӕ. Никӕй бон баци сӕ басӕттын, ничи сыл фӕуӕлахиз. Кӕд ӕмӕ мин ӕртӕсӕдӕ науӕдз фӕндзӕм азы Къуылых Тимуры тугдзых ӕрдонгтӕ Аланты нымӕц цалдӕр минмӕ ӕртардтой, уӕддӕр Иры хӕхбӕстӕ баззад сӕрибарӕй, уӕддӕр ам цы сусӕгдзинӕдтӕ, цы зонындзинӕдтӕ хъахъхъӕдтой алантӕ, уыдон ӕмбӕхстӕй баззадысты. Уый тыххӕй афтӕ хъазуатӕй хӕцыдысты знӕгтимӕ нӕ ӕхсарджын фыдӕлтӕ. Сӕ ӕгӕрон хъӕбатырдзинады фӕрцы бантыст сын аирвӕзын кӕнын бӕрзонд хӕхбӕсты Иры мыггаг. Аланты зындгонд паддзахады ном спӕрдӕсӕмӕнусы кӕронӕй фӕстӕмӕ ивгъуыды баззад, фӕлӕ фынддӕсӕм-ӕстдӕсӕмӕн узты сӕ байзӕддӕгтӕ ирон адӕм куы фӕфылдӕр сты, сӕ къӕхтыл куы слӕууыдысты, Уӕд сӕ кой райхъуыст Астӕуккаг Кавказы хӕхты Цӕгат ӕмӕ Хуссары кӕмттӕй. Цӕгат Ирыстоны уыдис фондз комы – Уӕлладжыр, Туалгом, Дыгургом, Куырттаты ком ӕмӕ Тӕгиаты ком. Уыцы рагон фӕрнджын, кадджын кӕмттӕ схонӕн ис ирон адӕмӕн сӕ гуырӕн авдӕн. Аланты байзӕддӕгтӕ ногӕй арф уидӕгтӕ кӕм ауагътой, уыцы хӕхбӕстӕ. Абон мах дзурдзыстӕм Куырттаты комыл. Ацы комӕн йӕ рагон историйӕ ӕрыхъуыст ахӕм таурӕгъ. Куырттаты комы мидӕг цардысты сидӕмоны байзӕддаг Хӕкъуына ӕмӕ йӕ ус Аламаз. Райгуырди сын фырт Ханджери. Ханджерийы фырттӕ уыдысты Куыртта ӕмӕ Тӕга. Куырттайы фырттӕ уӕлӕсых Тымбол ӕмӕ Найфон. Уӕлӕсыхӕй рацыдысты Богъатӕ, Заболатӕ, Созанатӕ, Черджиатӕ. Найфонӕй Брытъиатӕ, Тотратӕ, Фӕрниатӕ, Хӕдарцатӕ ӕмӕ ӕндӕртӕ. Тымбулӕй рацыдысты Арысхантӕ, Ардашентӕ, Зодзыккатӕ, Хӕмӕтатӕ, Каболатӕ. Уыдон иууылдӕр равзӕрдысты бынӕттон алантӕй ӕмӕ ӕрбынат кодтой комы алы зӕххытыл.
Манер ском бӕсты мидӕгстӕн уӕдон хъӕуы ском хонынц афтӕ куыдтат ком. Мӕ дзы бирӕ зӕды бынӕттӕ ис, кувӕндӕттӕ, сыгъдӕг бынӕттӕ. Хёсы сыгъдӕг бынӕтты цур ӕрцардысты нӕ рагон фыдӕлтӕ. Ёй тыххӕй ӕмӕ Цардагурӕг ӕрбацыдыстӕй ацы хӕхты бӕстӕмӕ. Бирӕтӕ афтӕ фӕзӕгъынц, мӕнӕ сӕ чидӕр ратардта, кӕцӕйдӕр быдыртӕй, ӕндӕр рӕттӕй. Фӕлӕ нӕ ирон адӕммӕ сӕйрагдӕр кувӕн бынӕттӕ хох бынӕтты уыдысты. Ӕмӕ сӕ фыдӕлтӕ сын-иу цы хорздзинад ныууагътой, Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр лӕуынмӕ, Хуыцаумӕ кувын. Махмӕ нӕ фыдӕлтӕм цы баззадис, уый кувӕм Дуне сфӕлдисӕг иунӕг кадджын Хуыцаумӕ. Ӕмӕ уыцы Хуыцаумӕ кувӕн бынат та мах хонӕм афтӕ. Кувӕндон, дзуары бын, нӕй фӕд.
Къӕриу хохрӕбын Дзывгъисы ӕмӕ Гулийы хъӕуты сӕрмӕ рагон фидӕрттӕм кӕсгӕйӕ лӕджы бауырндзӕн, уыдон чи сарӕзта, уыцы адӕм хуымӕтӕджы адӕм кӕй нӕ уыдысты. Ацы авд фидары, кӕд амад ӕрцыдысты, уый бӕлвырд ничи зӕгъдзӕн. Уыдон сты Хъӕриуы хохӕн йӕ иннӕ фарсы, Уӕлладжыры дыгӕй, Урсдоны Фидӕрттӕ куыд амад сты, афтӕ амад. Се мдугонтӕ сты Нужалы фидӕрттӕ, Дыгургомы, Рӕфты мӕсыг, Къасара, Хилаччы, Арвыкомы фидӕрттӕ. Рагон таурӕгътӕм гӕсгӕ уыдон уыдысты арӕзт Царциаты заманы. Ахуыргӕндты та сӕ бӕттынц аланты ӕрбацыдимӕ хӕхтӕм ӕртындӕсӕм-цыппӕрдӕсӕм ӕнусы.
Сарсӕты мӕнӕцы ран исола Зывгъисы сӕрмӕ къӕдзӕхарӕбын йом дӕргъӕй-дӕргъмӕ лӕг байбынгонд ис. Иугӕдзӕн дыууиссӕдз метр дӕргъӕн у. Мӕ йом ис стджытӕ, мӕрдтыстджытӕ, ныгӕд ӕмӕ-иу хистӕртӕ ныхас кодтой, мадам, Сарсӕты рӕбын у, зӕгъгӕ. Афтӕ хуыдтой. Ӕртӕ кӕддӕр ма дзы нӕ хистӕртӕ чи уыдон дӕр ӕй зонынц, уонӕн хъыгъау дӕр ӕй зонынц. Мӕ зӕнгон сысты царцатӕ, зӕгӕн, мӕхи сӕ фарстам. Мӕ дӕнйодон уыдысты мӕнӕ нарты хуызӕн адӕм, тыхджын адӕм, хъӕбатыр адӕм. Ме рфидӕрттӕ мӕнӕ ӕртӕккӕ етыг фысты куыд сты уымӕ гӕсгӕ, стол сарӕзтӕдты йеддӕм гӕсгӕ, сӕ фидардзинӕдтӕм гӕсгӕ сӕ нымадтой мӕнӕ ацы монголтӕ, мӕнӕ Чингизхан, Тет уыцы заманты, уыцы заманты. Ӕма, ӕвӕццӕгӕн, нӕ бӕстӕмӕ куд спрыст уай, уӕд иумӕ дыууӕ азы нӕ уыдысты, алчидӕр ӕй зоны цалдӕр ӕнусы. Ӕма пысылмон адӕм уыдысты ӕмӕ сӕ фӕндыдис, сӕ разӕй кӕй бакодтой, уыдон, цӕмӕй сын сӕ дин райстаиккой. Фӕлӕ нӕ адӕм чи сты, уыдон сӕ ныхмӕ лӕууыдысты, уыдон дин нӕ райстой. Ӕмӕ хӕцыдысты ӕмӕ сӕ ныццагътой, уӕд хӕцауи бӕрц ӕфсады ныхмӕ, уӕд ихсигӕ нӕ кӕнынц, адӕм мӕлгӕ нӕ кӕнынц. Ӕмӕ сын гӕнӕн нал ис, мӕ хӕхтӕм сӕ ӕрбасырдтой. Мӕ хӕхты ӕрынцадысты, уӕддӕр ам сын ӕнцондӕр сӕхи аирвӕзын кӕнон, зӕгъгӕ. Мӕ уацы фидӕрттӕ арӕзтой, цӕмӕй сӕхи бахъахъхъӕной. Уый дыууӕ, июньмӕ дыууӕ бон арӕзт нӕ цыдаид, куыйтӕ ма сӕ мӕхӕдӕг скӕсут. Уым цы диссаджы бӕрзӕндрӕттӕ сты, сӕ, сӕ арӕзтад дӕр, сӕ уыцы дуртӕ, уыцы фидӕрттӕ. Уыдон сӕ, сӕ хуылфы дӕр уыдаид кӕмдӕр цыдӕр хабӕрттӕ, кӕм донӕн бынӕттӕ, кӕм цӕрыны бынӕттӕ. Мӕ куы рбабырстой ардӕм, уӕд цӕвӕнттӕ комы рбацӕуон ӕмӕ сын сӕ размӕ лӕууыдысты. Ӕмӕ, дам, дуне бӕстӕтӕ басастам, бирӕ адӕм ныццагътам, фӕлӕ, дам, мӕ искуы ахӕм адӕм ис, мах, дам, кӕй нӕ басастам, ахӕм адӕм.
Баззад ма ахӕм таурӕгъ. Знаджы фсӕдтӕ куы рбабырстой Куырттаты коммӕ, уӕд Дзывгъисы хъӕу бацыдысты лӕгӕтмӕ ӕмӕ сыл уыцы лӕгӕтӕй тох самадтой. Сахы ӕфсад сӕ сармадзантӕ Дзывгъисы бакомкоммӕ суды бӕрзондыл ӕрӕвӕрдта ӕмӕ сӕ уырдыгӕй ӕхсын райдыдта. Сармадзантӕй фӕкалдта Дзывгъисы фидӕрттӕ иуӕй-иу рӕтты, фӕлӕ уӕддӕр ирон адӕм сӕхи нӕ лӕвӕрдтой знагӕн. Сахы паддзах ӕрбарвыста йе фсӕдты уӕлхъӕумӕ ӕмӕ уырдыгӕй байдыдта бынмӕ пыхсытӕ калын лӕгӕтмӕ. Стӕй сыл зынг бафтыдта. Фӕлӕ, зӕгъы адӕм, лӕгӕты арф бацыдысты ӕмӕ сын цы хъуамӕ ракодтаиккой. Уӕд сахы паддзах аздӕхт фӕстӕмӕ, йӕ къухы ницы бафтыд, афтӕмӕй.
Ӕр афтӕ куы рхъуыды кӕнай, куы ахъуыды кӕнай, мӕнӕ ӕфсӕддон хабармӕ гӕсгӕ хъуамӕ сӕ басастаиккой, еттӕ чи уыдысты, уыцы монголтӕ, тартӕ, чингизхантӕ ӕмӕ дзы бирӕ чидӕртӕ уыд, абазтӕ. Фӕлӕ ацы ран, ӕвӕццӕгӕн, адӕм куы рцардысты, уӕд дзы равзӕрди кувӕндӕттӕ. Уый тыххӕй мӕ Хуыцау адӕмы куы сӕрмӕ куы радта, уӕд адӕм хъуамӕ цардаиккой цӕмӕдӕр гӕсгӕ, цыдӕр закъӕттӕм гӕсгӕ. Ӕмӕ уыдон уыдысты ирон адӕмӕн сӕ кувӕндӕттӕ ӕмӕ куывтой. Ӕмӕ кувӕндӕттӕ кӕм ис, зӕдбадӕн бынӕттӕ уыцы ран ӕвзӕрмитӕ кӕнӕн нӕй, уыцы ран хӕцӕн дӕр нӕй. Уым хъуамӕ сабыр цард цӕуа, кувгӕ, кусгӕ, кувгӕ ӕмӕ уыцы кув Дӕхицӕн дӕр пайда устӕй адӕмӕн дӕр. Моцы хабӕрттӕ адон не рхъуыды кодтой ӕмӕ сӕ хъару разадзысты ӕмӕ сын сӕ Хуыцау хай дӕрвӕттӕн баххуыс кодта нӕ фыдӕлтӕн. Ӕмӕ аргӕ цы рахӕцдзысты ӕмӕ цы аргӕ куы ахӕцдзысты, уӕд уыдоны варс чи уыдис, уыдон дӕр уже иннӕрдӕм фӕзылдысты ӕмӕ уыдон дӕр уже сӕрыхмӕ фесты. Ӕмӕ сӕ уӕд фӕдӕле кодтой.
Дзывгъисы хъӕуӕй ӕртӕ километры фалдӕр бӕрзонд хохы фахсыл ӕрбынат кодта рагон хъӕу Гули. Мин фарӕссӕдӕ цыппор цыппӕрӕм азӕй фӕстӕмӕ кӕддӕры фӕрнджын хъӕу сафтид. Адӕмы уыцы аз ардыгӕй арвыстой быдырмӕ. Иугай хӕдзӕрттӕ ма дзы цардысты алы рӕстӕджыты. Фӕлӕ абон дӕр уыцы хъӕууат рох нӕу ардыгӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕй.
Мӕнӕ ам нӕ сӕрмӕт.
Къӕдзӕхкъулы ом лӕгӕттӕ. Ыспырӕн кӕмӕ нӕй. Лӕрмӕ хуызӕн лӕппутӕ ыспырын кӕм нӕ бафрӕзтой. Кӕхӕм рӕтты цардысты. Къӕдзӕх лӕгӕтты Ахӕм Хъӕриуы хохы, мӕнӕ ай Хъӕриуы хохы. Ӕмӕ хомыты сардысты, амӕлттӕ кодтой. Йӕ нырзы ӕртӕкӕ дӕр уыцы къул къӕзӕхы ис сӕхи сисамад. Ӕртӕкӕ дӕр афтӕмӕй лӕууы. Ӕргом къӕзӕхкъулы сӕ сура кодтой, къӕзӕхыл ныхӕсты ахӕм мӕсыг. Мӕ мӕсыг мӕнӕн цыппар къулӕй конд, уым та йын ис иу къул ӕмӕ метры фӕтӕнӕн йӕ ныхы къул, къӕдзӕхыл ныхӕст. Ацыргӕй та дуар гом, ертӕккӕ дӕр афтӕмӕй лӕуу бирӕ хатт уыдтӕн. Ӕртӕккӕ дӕр ам мих куы нӕ уайдзӕ, ды не фенын кӕнин. Комы та архайдтой, комыты цардысты. Хӕр Зӕхмӕ куы рхӕццӕ сты сӕ сӕрӕн бынат, уӕд кой хуынди рахуыдтой йӕ мидӕггаг хъӕутӕ. Мидӕггаг хъӕутӕ. Кой у сӕ хъӕуы ном. Мыггаг нӕма никӕмӕн. Афтӕмӕй цардысты йӕ уым. Сӕрынц ӕма сӕндӕггай заман ӕдасдӕргӕнгӕ цӕуы фыдызнагелмӕ. Алыхатт дӕр вӕййы чидӕр уынаффӕгӕнӕг. Ӕмӕ хуайхуынди гул. Гул. Ӕмӕ сӕ бынат бауарзтой. Сӕ суадон бауарзтой, сӕ цӕрӕнбынат. Ӕмӕ загътой нӕ хъӕуӕн ном скӕнӕм Гули. Фосы лӕджы номыл. Афтӕмӕй равзӕрди нӕ фыдыхъӕу Гулийӕн йӕ ном. Уый у бӕлвырд гул. Тӕрма мидӕггаг мидӕггаг хъӕуты куы цардысты, уӕртӕ уым къӕдзӕхрӕбын. Уымӕ уыди ардасӕнтӕ, хуыд иннӕтӕ, цӕлыккатӕ, иу къорд мыггаджы. Ӕмӕ уыдон ардӕм чи рбацыди, уыдон та карсӕрдӕм афтаздысты, хохы карсӕрдӕм, стӕй ӕндӕр хъӕутӕм. Зыдта хохы карсӕ ӕндӕр рӕттӕн дӕр балыгъдысты мӕнӕ ахӕм хъӕутӕ куы фӕци уӕд. Ӕмӕ тасы ран райгуырди фыццаг лӕппу. Ӕмӕ уой хуынди Кысо. Афтӕмӕй равзӕрди Ксойты мыггаг, мах мыггаг, нӕ фыды мыггаг Ксойтӕ. Хам, Гули, 1720 гады. Тодер мыстам ксойто. Андармыккагӕй та нӕм ӕрбахаудтой Тайтмашта ӕмӕ Къаболата.
Гули, сфыстмӕ гӕсгӕ, мин авдсӕдӕ ӕвдай фыццӕгӕм азы уыд дыууын ӕхсӕз хӕдзары. Мин ассӕдӕ стай ӕртыккӕгӕм азы та цыппор фондз хӕдзары ӕмӕ дзы цард цыппарсӕдӕ ӕртын дыууӕ адӕймаджы. Уыдис дзы бирӕ мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ, йӕ суадоны доныл куыстой дӕскуыройы. Абоны дугмӕ ма дзы ӕрхӕццӕ ӕрмӕст Каболаты ӕмӕ Ксойты мӕсгуытӕ ӕмӕ цалдӕр хӕдзары хӕлцӕгтӕ. Гули абон дӕр ис тынг рагон кувӕндон Гулийы хъӕузӕд. Уымӕй уӕлдай ма Псойты мыггагӕн уыд табуйаг къох Гулийӕ ӕртӕ километры фалдӕр. Уымӕй уӕлдай Гулийы цӕрджытӕ куывтой Хуыцауы дзуармӕ, Уацилламӕ, Гулийы хъӕузӕдмӕ, Тхостмӕ, Майрӕммӕ. Ацы хъӕуӕй адӕм кӕд раджы ралыгъдысты, уӕддӕр ам абон дӕр фӕцӕуынц сӕ дзуӕртты руаджы. Уый у сӕ иугӕнӕг гулиаг мыггӕгтӕн. Уымӕй уӕлдай уый у Фыдуӕзӕг сын рох кӕнын чи нӕ уадзы, ахӕм фӕрнджын, табуйаг бынат.
Нӕ фыдӕлтӕй ам куы рцардысты, мӕ сӕхицӕн мӕнӕ бынат куы равзӕрстой Куырттаты комы, уӕд ӕвуд сӕ рӕстӕг Куырттаты ком дӕр ӕцӕгӕн нӕма хуынди, фӕлӕ алы хъӕуӕн дӕр, алы мыггагӕн дӕр скодтой кувӕндӕттӕ. Уый тыххӕй мӕ истори мидӕмӕ куы ркӕсай, уӕд ирон адӕм ӕрмӕстдӕр куывтой Хуыцаумӕ мӕ йӕ зӕдтӕм. Ӕндӕр ма мӕн дыргъзон динтӕ дӕр нӕ уыдис. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ хъӕу куы сарӕзтой мӕнӕ Гулин, ӕвдӕлды хъӕу, ам кцойтӕ фыццаг ӕрцардысты. Его сӕхицӕн равзӕрстой кувӕндон Гули хъӕвзӕтты номыл. Ӕмӕ уыцы кувӕндон вӕййы Уациллайы иу къуыри куы рацӕуы, йӕ уӕд йосы кувӕндон, йосы зӕдты тыххӕй мах дӕр ам йосы кувӕндонмӕ ӕрӕмбырд вӕййӕм мыггаджы. Дарддӕр кӕд мӕнӕ революцийы фӕстӕ аззадысты мӕ хӕсты фӕстӕ ӕнӕрхъуыдыйӕгдзадысты аззадысты зӕдтӕ, уӕд ӕртӕккӕ фӕлтӕртӕ раздысты, фӕлтӕртӕ фӕхъомыл сты, ӕмӕ Ис ахӕм хорз фӕлтӕртӕ раздис кцойтӕм, кӕрӕдзиуыл ӕмгомдӕр кӕнынц. Ӕмӕрымбырдвӕййӕм ӕм нӕ бӕрӕгбон ӕвдӕлты кувӕндонмӕ ӕрымбырдвӕййӕм, мӕ зынирдыгӕй чъиритимӕ ӕрбацом, мӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ дзы скувӕм нӕ Хуыцаумӕ, нӕ зӕдтӕм.
Кӕрӕдзиуыл хӕцӕн фидар нӕ ӕвдӕлтӕй цы хъуыстам, уый кӕнӕм. Мӕн ын адджын у нӕ ӕвдӕлты зӕхх. Германӕн иу бирӕ хъуагдзинӕдтӕ нӕми, фӕлӕ тынг зын у ме сраст кӕнынстӕ. Мӕнӕ нӕ мӕсыг ӕмбис калд у, мӕнӕ ме ахӕм уынаффӕтӕй ме хъуамӕ рӕхст саразӕм.
Куырттаты комы рагондӕр хъӕутӕм хауы Хохы Дзуары хъӕу дӕр. Ацы хъӕумӕ абон дӕр ис бирӕ цӕрджытӕ. Ис дзы уӕздан хистӕртӕ, ӕгъдауджын фӕсивӕд. Сылгоймагӕй, нӕлгоймагӕй, уыдон абон дӕр зӕрдиагӕй ӕххӕст кӕнынц ирон ӕгъдӕуттӕ, бӕрӕг кӕнынц рагон ирон бӕрӕгбӕттӕ, хорз зонынц сӕ хъӕуы ӕмӕ сӕ мыггӕгты равзӕрды истори.
Фондз ӕфсымӕры ӕмӕ царди. Мегьводиодон рахуыдтой куыдзиатӕ, хӕдарцатӕ, хуызиатӕ, цопанатӕ, богъатӕ. Мӕ афтӕмӕй зӕронд Дзуары хъӕу хъӕу дзы рауади Хёдоммӕ гӕсгӕ. Гъер уымӕй фӕстӕмӕ ахӕм кувӕн бынӕттӕ бирӕ ис, тынг бирӕ. Гъер махӕн ӕппӕты куыддӕр кадджындӕр у Тыбауы Уасилла. О,

Иу ранӕй иннӕ дзуармӕ мӕнӕ куыд лӕг йӕ фысыммӕ ацӕуа, табу йӕхицӕн, афтӕ, ӕвӕццӕгӕн. Ӕмӕ-иу ратахтис ӕмӕ-иу Дзугъуисы дзуармӕ цыдаид, ӕмӕ-иу афтӕ ӕнцон куыд хӕстӕг дӕр кодта. Ӕз федтон мӕхӕдӕг, мӕнӕ ацы дыууӕ цӕстӕй. Ӕмӕ-иу Дзугъуис цармӕ куы тахти, Хетӕг, нӕ, уыди уже ӕрмынӕг, ӕрмынӕг и, ӕмӕ-иу

табу йӕхи сӕр. Мӕ дами уӕйуат чи федта, мӕхи нымадмӕ базгъордта. Уӕлӕ та дзуар атахти, зӕгъы. Уый хъуамӕ сӕ чъири скӕна, акӕна, куыд цаххӕй ӕмпынфӕстиаг. Мӕ-иу скуывта, бахатыр кӕ, дзуар цаххӕ федтон, зӕгъы. О, уыди ахӕм хабӕрттӕ дӕр, бирӕ уыди, Алинӕ. Искуы фӕкувын, стӕй алчи дӕр дӕр зӕгъа, хъӕриуызӕттӕ табуа хицӕн тӕрхоны бадут ӕмӕ тӕрхоны хорзӕй цы рахӕсса, цы кувӕг ӕмӕ кувӕг ӕмӕ кусӕг адӕмӕн хомӕй хорз хай бакӕнут, ӕргом куыд фенӕм, царды сӕ куыд фенӕм, ахӕм рӕсугъд хорз тӕрхон рахӕссут. Афтӕ дӕр иу хуыдтой, стӕй ир дӕр кувын ис, афтӕ кӕддӕриддӕр. Ме-иу бауынаффӕ кодтой, дӕлӕ хосы хъӕуӕн хӕ афтӕ, дӕлӕ хос хъӕуӕн афтӕ баххуыс хъӕуы, дӕлӕ хом рынчыни, дӕлӕ хом бӕлццони, уымӕл хом бӕлццони, йӕ бӕлццон куыд куыд ссӕуа. Кувӕндӕттӕ ис, тынг бирӕ арӕндӕр хӕхты, бӕрзӕндты сты, сыгъдӕгдӕр рӕтты сты, рӕсугъддӕр рӕтты сты. Рацы кувӕндон дӕр, Уастӕджи кувӕндон у, уемӕ тӕккӕ комы рбацӕуӕн у, комы рындзыл ис, ам дзӕгъӕл нӕу йӕ бынат, ӕвӕццӕгӕн, Хуыцауӕй аразгӕ уыдис, ныр алаз дӕр ӕртӕ гал аргӕвдӕм. Уыдон вӕййынц иуылдӕр адӕм мысайнӕгтӕй. Адӕм кӕй вӕрынц мӕнӕ дзуарбын, уыдонӕй мӕ дзы алчидӕр иумӕйаг куывдӕй хъуамӕ сахода. Мӕ сӕсӕр ахӕм куывд уыдис. Бирӕ адӕм дзы уыдис, дзӕбӕх адӕмтӕ дзы вӕййы, рӕстӕг дӕр хорз уыдис. Ӕмӕ Фӕсивӕд чи сты, ӕртӕккӕ кӕсынц сӕм, ӕви дӕр кувӕндӕттӕм адӕм нозтуй бӕрц нӕ ахӕссынц. Фӕлдӕр адӕм сын нӕ фӕуадзын. Бӕгӕны бахӕсс Мӕскув, бӕгӕны, ацу-ма дӕ хӕдзар баназ, ӕндӕр ран баназ. Фӕлӕ уже сӕхӕдӕг дӕр банбайдтой фӕсивӕд дӕр. Ма мӕм иу цалдӕр хатт дӕр цыдысты сӕхӕдӕг дӕр. Куыд кӕнӕм уыцы хабӕрттӕн. Фӕныхас кодтам мӕ фарстатыл. Ӕз дӕр фӕхъуыды кодтон, мӕ кӕд фӕсивӕдмӕ, мах сӕ тыххӕй нӕхӕдӕг сын дзырдтам кӕстӕртӕн, нозт

Ӕз ӕргом куы уыдтӕн, уӕд цы гъдӕуттӕ уыдтон, цы фарн, цы рӕсугъддзинӕдтӕ, уыдоны ма ӕрмӕстдӕр афтӕ се мбисод дӕр куы уаид, се мбисӕ кӕнӕ. Иууыл ис бирӕ фӕхъуыды кӕнын. Ныр ӕмӕ хъӕубӕстӕ уыдысты мӕнӕй ацы ран. Мӕ нӕ хъӕубӕсты афтӕ ӕмгом цардыстӕм, мӕстӕйдӕр нӕ фӕбарынц.

Зӕронд лӕгтӕ уыди, зӕронд лӕгтӕ. Мӕ сӕм иу лӕг кӕсыны мӕ хъусыны не фсӕсти сӕ таурӕгътӕм, сӕ ныхӕстӕм. Ӕртӕккӕ ма дын чи кӕны таурӕгъ, кӕй хъӕуыс? Мӕ-иу таурӕгътӕ кодтой, сӕ цард куыд уыди, куыд ри куыд риӕфта афтӕ. Табу йӕхицӕн, Хуыцауӕй дӕр ӕфсӕрмы кодтой, ӕрдзӕй дӕр ӕфсӕрмы кодтой, кӕрӕдзийӕ дӕр ӕфсӕрмы кодтой, къӕйных ныхас нӕ кодтой, ӕргом ныхас нӕ кодтой, аивӕй алцӕмӕн дӕр рӕстӕг уыди, алы алцӕмӕн дӕр аивдзинад уыди ӕмӕ ууыл архайдтой фыццаг заманы.
Ирон ӕгъдау, фыдӕлты фарн ӕмӕ сыгъзӕрин фестинаг Иры историйы Уыдонӕн ӕмбал зӕххы къорийы никуы ссардзыстӕм. Ирыстоны хӕхбӕсты алы ком дӕр махӕн хъуамӕ уа табуйаг. Уыцы ӕвӕджиауы хӕзнатӕ ӕвӕрд кӕм сты, ӕмӕ ма уымӕй уӕлдай абон дӕр дзуарджын бӕстӕ зӕдты бадӕн кӕй хонӕм. Гӕрон фарн. Махӕн у нӕ нацийы иугӕнӕг тых, нӕ удыхъӕд нын сыгъдӕггӕнӕг фӕрӕз, ныфсы базыртӕн ныхсадзӕг.